से हमरा विवाद में के डीजे बाजे छै आ त खूब नाच हम कर रहल छी हां सरवा काल के बियाह होय है एकर हाँ। रे तोहर जहिया बियाह भ जइतौ तहिया त हम उतरी ने भ जइतौ हाँ। तहिया त जाके ब्रह्म बाबा के रोज सुबह शाम हम एक लोटा के दूध चढ़ैतौ ताकि हम छुआ छन भ गेलौ अपन बेटा के बियाह कर बाबू तू तक का कोला देखी आई देखी तोरा तुरिया के तोरा से छोट छोट छाड़ा सब के बियाह शादी भ गेले एक गो धिया पुता भ गेले लेकिन तोर बियाहे में होय हम की कर सके छी तू तक का तो बाबू बाकी चित न चलबै छ त बियाह की हेतै रे हम की करिए तोरा माथा पर लके हम

जरूर भऽ जेतौ भऽ जेबे करतै तेँ हम सपना देने छलियै चाहे विवाह होइ छै तेँ हम खूब डांस करि रहल छी अरे भाय सपने सपने तेँ देख रहल छी से तू बेकार आवाज कऽ देलक बुढ़ियाइ ठेके मारि देब आँय देखै छियै भजियाबै छियौ गाँव घरमे कहै छियै ककरो दू चारि गोराके बुझले अगर भऽ जेतौ भगवान भगवती कृपा रहतै तऽ जरूरे तोरा आइ लगनमे बियाह भऽ जेतौ झूठे के बाबू का छे विवाह भ जते भ जते बाप के अंत में बजे कहिया हेते हमरा विवाह चोरा पट्टी वाली कन्या छिए के के मार छी कका ओ बौआ के नहाबे छी अच्छा अच्छा नहा दियो नहा दियो गर्मी है नहीं आप नहीं नहेते तब कहिया नहेते हां त वैह दुआरे देखन नहीं नहाइत रहै छै कत पकड़ झगड़ के तब नहा रहल छी कहलहुँ कन्या अहाँ ने किछु काज से एलहुँ हँ हमरा लग किछु काज सर अहाँ अरे की काज अहाँ हमरा तऽ से कोन काज छलन हुनका अहाँ तऽ जानबे करै छियै रामजी के इच्छा से हमरा कोनो चीज के कमी नहीं है आय से तो सही बात छल घर दुआर बड़ सुंदर बनेने छी दू हन्ना के आय अब एकेटा है कन कमी तऽ बेटा के बियाह नहीं भेल ते से के कमी है अच्छा से तो घर में घरनी आबि जैते हमर पुतौह करे वाली तऽ हमहूँ अपन फ्री भऽ जैतहुँ घरसँ तऽ कहलहुँ कनिया अहाँ तऽ नैहरा सासू तऽ बहुते करैत रहै छी एम्हर आम्हर बहुते जाइत रहै छी से तऽ जाइ छियै तऽ हमरा की कतहु कहै छथिन कतहु लड़कीके भजियौ ने एगो लड़की के हम भजिया दियन आ हँ हम अपना बेटाके ई चाहै छी इएह लगनमे बियाह शादी कर बाबूजी फ्री भऽ जाए हिनका चाला से नहीं ना होतन ओहि के खातिर तो लड़कियों वाला के तो हिनकर बेटा पसंद आवे के चाही ना हाँ हिनकर बेटा छै नाइन टाके एक बिता के कोई चाहते कि बंठा दुल्हा रे अपन बेटी के बियाह करू आय हमरा नहर सब में तो बहुत लड़की छै सब ला बात कहै छै त कतबे कहै कि लड़का त नाइन टाके है के आय ओ केना के की करतै कहै छी कनिया अरे उहे लाग के त केते को घाटा के वाला एले आ छाट के चलि गेले आय लेकिन काका आय एगो बात कहियन की कहै छी ही अपन बेटा के लेके हाँ बड परेशान रहै छी जे बात या अरे बुझलिए ई बात हाँ। अपन बेटा के बारे में पंडित जी के बात करे छथि पंडित जी से हाँ, हाँ, है ओकर ओकर त नामे नहीं लिया पंडित जी के एक नंबर के दलाल है वो अच्छा दलाल के फेर बात का पता चल आइ कल कोनो काज ने बिना दलाल के होय छै सब काम में दलाल चाहिए हां त की कहला चाहै छी पंडित जी ने कते कते जगह जजमानी में जाय छथिन ओते कोनो लड़की इनका मिल जते शादी बियाह करबे ना करवा देतम इनका लड़की ना चाहिए पुतौ ना चाहिए घर के लेल

पूजा करवा लेलक आ दक्षिणा देबे नहि कयलक पूजा कराबे में लेट की भेल पंडित जी जल्दी आयो पंडित जी जल्दी आयो आय आ दक्षिणा देबे के बेरा में की भेल नहीं है अखन दक्षिणा नहीं है अखन दक्षिणा यौ पंडित जी पूजा- यौ अहे के हम खोजे छलू यौ ओ, कहियो चुनालाल बाबू के आ। हाल समाचार है यो बढ़िया बढ़िया सरकार बढ़िया अरे तोरी भाई

खरजोरा राम पंडित जी के पेटीएम हुआ ओ मरबै लेकिन बेसी लै छै यौ अहाँ तऽ आधा आधी कहै छी हमरे दऽ दै लए छोड़ू आँय, छोड़ू छोड़ू हमरा टाइम नहि वेस्ट करू अखनो हमरा दूरा पर कते रानी मौगी सब होते बैठल आ उम, रान बुढ़वा सब जे कखनी हमरा बिगाह होय अखन हम जाइ छी तऽ दू लाख रुपया कमा लेब रार मौसम से नहि करबाबै के या अपना बेटा के अरे कुमारि बारि जे हेतै लड़की

जाता है एकरो बेटा के कोनो लोथ नागर से बियाह करा देगा पाई लेके चल दे हेलो पाहुन हाँ बाबूजी गोर लागे छी हाँ खुश रहो कल दाई के लोग आबू ना अरे बर तू आरी आबि रहल छै दाई के देखे ले अच्छा दाई के देखे ले आबे छै हाँ हाँ जल्दी आ पंडित जी लोग आबि रहल बात भेले छै पंडित जी रास्ते में छै जो घर नहीं पहुंच जेते आबू आबू लोग के बाबू छी

हाँ, यह बचवा यह यह बचवा के हम बियाह हाँ। करे के पक्ष में हाँ, छी बड़ी सुंदर है इतनी के आगे के हाँ, हाँ। बाबूजी इतने बचिया छै हां इन करे छथिन देखिए मन सुखा बाबू हाँ। हम दुनू गोटा के मिला देली हाँ। अब अहाँ दुनू गोटा आपस में बातचीत कर लियू बाद में जाकर नहीं आवे के चाहिए घर जोड़ा पंडित जी हमरा ठग ले नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं अरे अहाँ जब अहाँ देखा लेकिन नीके नीके रिश्ता में देखने है भाई गलत थोड़ी ना देखने होबे देखियो राम जी के इच्छा से हमरा कोनो चीज के कमी नहीं है कोनो चीज के अभाव नहीं है खेती पथारी सब किछ या घर दुआर सब किछ या एकेटा पुतोह के बेतरे घर सुना रहैया भेल बुझलहुँ ताहि दुआरे चाहै छी सबेर सकाल अपना बेटाके बियाह कऽ के आ एगो पुतोह हमरा घरमे चलि आयत लक्ष्मी ताकि घर के अपन मेंटेनेंस कर अरे महादेव के कृपा से बेटी हमर सब गुणवंती या सब गुण आवे सिलाई कटाई बुनाई सब किछ देखाओ देखाओ अपना बेटी